Iya nagara Sukaliba, Madia Gandapura. Umumnya ialah nagara Pandawa atau dalam masa dahulu kala di dalam masa dahulu kala disabut Nagara Ukirtaro. Lalulah dibangun dibantuk manjadi Nagara Pandawa. Jadi siapa nang bajadi pimpinan nang saat ini di negara Sukalima Madia Gandapura? Ialah tiada bukan dan tiada lain cucu ulih Bagawan Abiasa, tarmasuk buyut ulih Bagawan Pulasara, putra kandung ulih Pandu Diwanata. Siapa leh ku bacanangan iki lo satria. Masa dua talu urang nang tiang lain. Ialah yang bernama Radin Arjuna. Arjuna atau disebut Pangeran Adipati Janaka. Atau masih di dalam masa kacil, masih remaja, disebut Radin Margana. Jadi manurut di dalam ceritanya, lalu pada hari ini orang Nagarapat, Nagara Pandawa, siap ini Arjuna. Jadi kebetulan ini Arjuna juga dihayap oleh dua orang rabi Syabadra dan Sarikandi.

Adi Mas, Adi Mas Dewi Sabadra, Adi Mas Dewi Sabadra. Ai, pinarak atur ulun di Kuintan marang arapan sampiyan Kang Mas. Iya, syukur bagia Adi Mas Sabadra. Mari, kam jangan jauh lawan badanku Adi Mas.

Handak ku tanyakan, ada nang handak ku tanyakan masalah keadaan di negara Pandawa adi mas. Oh jadi masalah keadaan di negara Pandawa kang mas, yah memang macam itu. Satalah aku mamimpin sekarang nih, kira kira manurut adi mas lipat menegara macam mana keadaan di negeri Pandawa, apakah membaik atau macam mana kah kang. Kalau menurut pendapat sendiri kak lipat menegara, Ini nagara Pandawa. Maju Kang Mas. Wah jadi maju. Ya memang maju maju. Jadi kalau masalah kemajuan-kemajuan di negara Pandawa sudah lebih kemungkinan. Soalnya lihat

Di sini kakanakan-kakanakan dahulu nang kada bisa bagawi, bagawi barataan. Masalah sumbahyang pulang, nang kada panyumbahyang, panyumbahyang wahini barataan. Nang mana pangulir, wahini rajin pulang. Tapi mun, mun ulun masih ja pang pangulir lagi. Adi Mas Aryapat Managara, Adi Mas Aryapat Managara. Jadi sekarang macam itulah. Yah memang macam itu. Tapi Adi Mas, kuharap masih biarpun keadaan sudah maju atanapi segala macam, kuharap ini Adi Mas jangan lapas kontrol. Adi Mas kuharapakan bajaga-jaga di Nagara Pandawa. Kalu pang ada kamasukan apa kah, kamasukan maling kah, kamasukan panyamun kah, macam-macam. Yah Kang Mas, kalu masalah itu sampiyan tinggal tenang. Ini sarahakan langsung. Tarhadap Raden Santiaki Arya Padmanagara Kang Mas. Pokoknya apabila ada dahnak macam-macam di nagara Pandawa, hmm kada bahadapan lawan lain lagi, bahadapan lawan langsung lawan aku nang bangaran Bangbang Arya Padmanagara. Yah syukur bagiya ati Mas. Jadi pulanglah masalah nini ka kutanya akan pulang ka ini rabiku nang bangaran Dewi Sabadra. Adi Mas Sabadra, Adi Mas Sabadra. Ai, pinarak atur ulun Kang Mas. Jadi sampiyan handak apa garang? Ini aku handak batanya kalau di ikam, ikam jawab jujur. Ai, jadi sampiyan handak batanya kah? Ayu ai, sila maria, silakan tanyakan. Ini masalah keadaan di nagara ini, bini-bininya macam mana? Kalo basrah putih putri di sini makmur barang rupa-rupa. Pokoknya di sini rajin-rajin barataan. Nang dahulunya pangulir tabarik barajin. Pokoknya kamajuannya maningkat kang mas. Di sagi ibu-ibunya kah maningkat jua kaadaan. Yah syukur bagi aku sanang mandangar adanya samagini macam. Bararti maju pang nagara Pandawa macam ini. Iya ai, maju ai.

Kutugasakan jua itu manjagai para bini-bini di sini, manjagai kalakuannya kalau pina ada nang babuat itu ini dan lain-lain sebagainya. Kita jua kuharapakan pang di nagara Pandawa ini jangan sampai ada nang urang nang babuat-buat nang kada diridai ulih Nang Maha Kuasa. Aku maharap kasadaran maningkat di nagara Pandawa ini. Aih, ya ai kalau macam itu. Adimas, adimas. Jadi sakarang kira-kira adakah nang tartanam di hati ikam nang mungkin belum tercapai atau nang segala macam halau masalah pembangunannya mungkin maju sudah. Ai, cuma sakarang ada di hati ulun handak ulun tanyakan. Maksud macam mana? Ini lihat kita sudah beberapa bulan, mungkin sudah lima bulan lebih, kita kada bertemu lawan Roh Samar. Kaya apakah keadaan Samar-Samar anakan di sana Kang Mas? Ulun kaganangan jua lawan Samar. Nah ngaran Samar itu, kada kita anggap urang lain lagi, kita anggap keluarga kita jua ai. Meskipun nala garing samar Bagong tu urangnya pina aneh kalakuan tapi lucu. Iyah adi mas aku pang jua macam itu keadaan. Aku lihat kaganangan jua lawan samar. Kaya apakah keadaan samar sekarang di perkebunan Karang Pace alas Tumaritis. Nang ngaran samar sudah lawas pang kita suruh manjaga perkebunan Karang Pace alas Tumaritis. Tapi sekarang. Aku kaganangan lawan Samaryat. Adi Mas Arya Padmanagara, Adi Mas Arya Padmanagara, ulun Kang Mas. Kala manurut ulun macam ini dah Kang Mas. Apa sabaiknya Lurah Samar kita jamputkah Kang Mas, kita kambaliakan ka Nagara Bandawa. Masalah.

Sakarang anak mas Gatut Kaca, anak mas Raden Gatut Kaca. Ulun kanjang paman iyah anak mas. Mari duduk di hadapan pun paman anak mas. Maksud macam mana paman? Ini macam ini. Sakarang. Ikam ku parintahakan. Oh jadi ulun diparintahakan paman. Yah memang ikam ku parintahakan. Oh jadi paman marintahakan ulun apa sekarang. Tapi kira ikam, ikam kada kabaratan lah ku parintahakan. Oh paman, aku kada kabaratan paman. Piripin sampai demi nang nagara pandawa apapun aku kada kabaratan paman sakarang lihat ini kami di nagara pandawa ini sudah lima bulan labih lihat kada batamuan lawan samar oh jadi kada batamuan lawan samar kamana samar paman.

Lor samar ku saung ai badataan. Ujarku apabila inya kada cukup ongkos ambil ka nagara amarta. Sakarang samar kadada habar-habarnya yet. Mungkin atau balabihan kah macam mana kah mah sakarang macam ini. Ikam ku parintahakan datang ka harapan lor samar. Bahwa bawa surat undangan. Sampaiakan lawan samar. bahwa aku maundang nih Winto sabab ada nang handak kubicarakan. Hm, sakarang mau lambat atau capat, Lurah Samar suruh datang ka Nagara Pandawa anak Mas. Oh, jadi macam itu, Paman? Yah, mimang macam itu, anak Mas. Ai, anak Mas Gatotkaca, Oh inggih kang bo, sakarang ayu mari ikam barangkat ayai, ayu padahkan lawan samar, lakasi deh intu datang ka nagara pandawa kami kagadangan, oh apa poji sampiyan kang bo, inggih ibu ibu, anak mas radin gatut kaca, kamungkinan ikam jangan babanyak banyak waktu lagi, sakarang mari ikam barangkat manuju parkabunan alas Parkabunan karang paci alas tumaritis. Karana di situ aku kaganangan lawan Samar jar dan suruh sacapatnya Samar datang padahakan lawan Samar bahwa aku nang mamanggil dintu. Oh, kalo macam itu apa bujur sampiyan paman ulun barangkat paman. Mari anak mas.

eh nala garing oh nala garing yah bapak ai mbak gung kemana nala garing ada haja bapak ai ah pitruk pang nala garing adaan haja jua lah anak tah kumpulan haja bapak ai baretan ai segala pitruk kakang. bagong ada haja. Ah kamari nala garing ai. Ah kita bayi istirahat nala garing ai dahulu. Alabah jua nala garing kita mantuk sahari manjaga kabun anak ai. Makan lagi di kabun ni beuh ikam waluh sakahandak nala garing ai. Heh Ya ada semangka ya. Cuma dihurang bang. Bapak. Jadi maksud bapak apa nih nih? Ah ini lagi nih aku nak betakan lawan di ikam anak kayak. Ikam adalah takut pina pirasat apa nih lagi ring. Kadede pang bapak pirasat apa apa nih kadede. Aku lagi ring udah samawah nih mulai tadi. Aih, ni kayanya lagar ini ada tamu nang handak datang ka sini anak ai. Nah, di intro ai bapak. Alah iya nah lagaring ai. Ha nah lagaring. Kada karasaan kita sing lawasan bagada di sini anak ai nah. Sudah ma lima bulan. Bujur bapak ai. Kayapakah nasib kaadaan di banua bapaai negeri Pandawa nih? Kayapakah nasib kaadaan Radin Danu Makasuma? Kada tahu jua aku anak ai. Ya, kada nanda saikung-ikung tagal nih kada nang datangnya bahabar ka sini nah kaya apa. Kita lagi ni handak bulikan ka asa kada nyaman jua lagi nah lagi ni kabun babuahan mun ditinggal akan wah di anunya musang ka nya ngaran warik banyak banar di sini ni ngaran di hutan nah lihat nah ini kabun barataan nang di jaga ni lagi ni ai bapak nang mana kabun kita bapak nah itu lagi ni lah. Tu bilinya adan lah gering itu, tu kabun nang di subalah nang di kiri tun lah gering itu, jangan di jual jual nah lah gering lah, hal itu lah gering itu, kam bahaya bila manjual itu, napa bapak itu di hurang kan akai, eh mun di hurang bujur haja, lalu andi kita nang mana, nah an mun nang di ampah ka kasana sadikit tun lah gering nang ampah ka muka tun lah gering itu nang ada nang batang getah tuh, batang getah tuh ba. Gampir dua di situ nah lagaring ai. Nah itu maka. Nah jadi itu di kita lah Bapak. Itu di hurang jua anak ai. Ma, saraba di hurang tarus di mana di saurang. Di saurang inang sadikit ini di saurang anak ai. Eh, Bapak deh deh jangan lakuan. Kadanya aku behibur-hibur jua ada lagi ringai. Aku mandu kalapahan siang tadi anak ai. Eeh lah bapa. Aih nah lah garing. Kita sambil bapandir-pandir nih kita ba kita batatangguhan nah lah garing. Nah panan ditatangguhakan lawannya. Nah lah garing aku manangguh ikam lah, jawab nah lah garing ai. Warek di atas dahan nah lah garing ai. Di bawahnya buhaya, sungai luas, kamana wariknya anak. Hadang dahulu lah. Eh, jawabannya tu bapa eh. Kada tahu jua pang aku. Ha, nyaman haja jawabannya tu anak eh. Napa bapa jawabannya? Warik di atas dahan di bawah sungai, buhaya luas. Jawabannya tu mapa mikirakan warik saurang bakulah kada jua. bujur lah bapa lah saratus untuk bapa nala garing ai bapa sebelum alam napa diciptakan bapa nah mun sebelum alam ni aku kada tahu nala garing ai nah nyaman haja bapa jawabannya piti pira ai ah. Alam na, alam tu inang banyanyi ala gumbah dukun bah itu alam ngarannya. Kakanya tu ngarannya bapai pitipira, jadi kan pitipira badah lo dijiptakan hanyar alam. Bungo jua nala garing. Ada ada. Akai aduh nala garing. Satu ha dua hamba nala garing ai. Dua hamba tapi satu nang kada hamba apa anak. Nyaman banar jawapannya. hambawang heh kakanak bakuang habu apa bapa uman lagaring kakanak bakuang habu pada kundur lagi lain napa nah lagaring umanya kada mamandii eh kena lagaring mua jua mulu sakalinya makan lagaring nih Nah, nala garing. Aku ni nala garing ai lah. Malihat nala garing ai keadaan-keadaan yang saat ini nih anak ai. Napa maksudnya Bapak? Zaman wahini nala garingnya serba canggih. Handak bailanja nala garingnya kekanakan. Picik HP datang ai hamburger datang ayam geprek macam-macam nala gering ai mun aku bahari cak ada tahu nang kaya itu aku handak belanja bahari paling dua pas lagi empat ada bajalan. bujur ya bapak ha jadi laga ringu ini kam handak ma apa itu malihat film anak kayak segala macam lengkap nih laga ringu wah ini HP laga ringu YouTube apa segala macam ada cuk Cuma wahini kabanyakan maka youtube salah gunakan. Maksudnya salah gunakan tu napa bapak? Nang kaya nala garing kaya bagung neh beuh saban malam mambuka youtube sakali napa nang dituntun blu nang dituntun heh ah kaya aduh. Ayah bapayanya kada bapa itu, itu hiburan eh hiburan hiburan nang apa andak eh. Makanya nang keadaan canggih ni ya tagantung kita, kita jua menggunaakan laga ring ai. Gunaakanlah sebaik mungkin laga ring ai. Jangan membuka youtube, membuka blue, macam-macam nang dibuka. Buka nang baik-baik haja nang kaya ceramah kah, atau nang kaya musik panting, wayang, nah itu ni buka nang laga ring ai. Ada nang laga ring jua sana noh. Lawan tu nang buka, buka film tujuh belas ke atas jua ha. Macam-macam nang laga ring kalakuan. Ai-ai ha bapai. Nya waja dah aja nang sudah diwasa nini bapai. Hah nalagaring macam-macam haja. Ai nalagaring, jar bapa. Pian ai. Ada mandangar suara nalagaring. Napa bapak? Bunyi kah ada nang datang nalagaring ai nah. Nah, siapa lah bapak? Kada tahu jua anak ai. Ai coba pang. Oh, ada nang datang jua ya bapak ai nah. Ni kayanya Raden Gatutkaca bapak ai datang kasini. Ngapa ni pina bagasak-gasak ai. Maka bajalan sing lajuan nah. Maka tarabang pang dahulu nah. Nah, gugur am bapak ai.

Ih, mambawa undangan. Ya, Paman. Aku membawa undangan. Undangan ini ditujuakan oleh besan sampian sepenakan semar. Ais, bujur bang lah. Ais, lalu bang, ini cepat atau lambat sampian disuruh kamari menghadap hadapan Ar Paman Arjuna semar. Nah, jadi kami ni disuruh barangkat ka nagara Pandawa kah disuruh mahadap Raden kah neh. Hayah paman. Hei bah nu paman bah nu samar mangiyau aku neh. Haa jadi kalo macam ini sakarang paman.

Enda ayu haji sampian ulun badudi haji sedikit sampian tarabang ulun bajalan ja kada kawa tuha oh kada tahan nih buah tarabang ai nala garing ikam umpat nala garing umpat lawan wadin gatur kaca tuh anak ai bepa kada kawa am bepa ya aku kada tahan melihat tarabang diatas tuh aku mauk. Tebehi aku gugur kena di situ. Anang apa ka. Ah makanya ramin lagaringnya di atas tu lagaringnya macam-macam. Di atas tu lagi ada urang bajual bakul. Ada urang maanyam tikar langkap anak ai. Ayu lah kasi umpat lagi dari pada ikam bajalan. Kada papa aku bajalan haja. Paban. Mar. Aih paman mar jar. Aih maka basisi mang jua paman banu samar. Uih liwar beliau ni nah. Kalo macam ini aku barangkat manuju nagara pandawa paman. Aku badahulu smar. Ayu ai kalo nang itu kami barangkatan jua dang dulu. Nah. Aih nangapa kita ni lagaring maka disuruh barangkat lalah din arjuna ni lagaring. Kada tahu jua pang ini. Kayanya panting banar pang tu beliau tu pina bagasak-gasak. Soalnya bininya Radin Gatotkaca tu nang datang tarabang tu bararti panting, parlu. Nah, Nalagaring bujur itu anak ai. Ikam ada tahutang kah lawan Raden Arjuna? Nalagaring bursainya mana lima hutang, habis am anak ai.

Karana ada nang handak kubicarakan kang. Iya ai weh pon lah han, cuma ulun datang talambat sadikit lah, maaf haja pang tadi. Ulun mana maumpani hayam dahulu jua han. Yah kakang, kada papa kang, nang panting ikam datang kakang. Karana ada nang panting nang handak kubicara lawan ikam kakang. Mbah pang, maksudnya macam mana lagi kita nih pon. Sakarang mari masuk kakang. Ya, ya, Raden Arjuna. Jadi, sesudah kami takumpulan baretan, Ae Nalagaring, Bagong, Jambalita, kira-kira apa haja nang handak dibicarakan deh. Kakang Samar, sakarang macam ini Kakang, berhubung Pangeran Raden Kakang Prabu Darmakasuma kadada di sini. Eh, jadi ka mana Prabu Darmakasuma pun? Kakang Dharma Kasama barangkat kakang, barangkat mamanuhi undangan Sang Hyang Jati Kasuma ka Jagaragas kakang. Haih, uma baliau tu lah nyaman banar bahanu tulak Prabu Dharma Kasama ni katuju ada di rumah jua urang lah. Bahanu tulak baliau tu munnya tulak tu ada nang sabulan, dua tiga bulan bahanu panataran urang. Mun nala garing ni ada jua kadada di rumah paling maunjun ka warung Jablay, itu banar ham gaya. Cah bapa ayuh apa babarang haja. Jadi macam ini kakang. Sakarang ikam sudah takumpal macam ini ada nang handak kumaksud kucaritakan kakang. Ada kainginanku nang balum tarpanuhi kakang. Nah, belum terpenuhi lah. Iya kakang, mungkin dari sampun cilik sampai sekarang kada terpenuhi kainginanku kakang. Ai, jadi sampean ni apa nang sampean kehendaki pun macam ini kakang, kainginanku nang saat ini nih. nang masih tarpandam di dalam hatiku. Sakarang, mulai hari ini am aku kawa mawujud mangabulakan kainginanku, kakang. Apa pun sampiyan! Sakarang aku handak mandi di dalam jambangan kakang Prabu Darmakasuma, kakang. Nah! Aduh! mun kawa janganam lah sampian jangan pon jangan pokoknya jangan deh pang kanapa maka macam itu kakang karana nih mengisahkan sedikit lah pamandian eh paman pamandian prabu tirmakasuma ini ini kada bulih siapapun kada bulih mandi di sini selain pada prabu tirmakasumanya seorang walaupun. Kakang Samar, tapi aku kan adingnya Samar, aku kan basadudul lawan kakang Prabu Dharmakasuma, pokoknya nang badu baading kah nang badu baranak kah pokoknya kada bulih dimandai disini habis ya guys lah, karana itu susurah pun, apabila inya sampiyan mamandii ada nang lain mamandai masuk didalam sini sampiyan parcaya ha. Bencana terjadi pun. Akang samar. Ikam jangan percaya maha masalah-masalah tahayul itu kang. Eeii nah beliau ni nah makal nah makal ass dah urang mah. Nala garing? Oh nala garing. Kenapa bapak? Ai Radin Arjuna nala garing aja handak masuk di dalam jambangan Prabu Darmakasuma nala garing maka kada bulih. Dikatakan nih bu pairan deh. Mangalihkan seorang aja nama sok masuk aja deh. Eh, kabu bungulan lagaring nih. Ikam tahu lah akibatnya lagaring. Eh, ya akibat-akibatnya tuh pakai kena yang penting dikatakan namanya handak. Soalnya bapak lah Radin Arjuna ini bilanya kehandaknya itu bapak kada diturusi percaya sampean. Nya bila jadinya mirah-mirah. Bila jadinya habang-habang. Nah, ini lah garing kaya apa ini lah garing. Ikam mandukung lah lah garing. Aku bapak mandukung kada, kada mandukung kada. Cuma lihatakan haja bilanya handak masuk-masuk, bilanya kada-kada. Tas, tas sarah haja situ. Kakang samar, kalau manurut sampiyan macam mana kakang? Amun ulun titik kada mambariakan disitu pun, karna ulun gair pang busiahlah tarjadi napa apa imbasnya baritaan pun. Kakang samar, kada bisa kakang. Nah lamun kada bisa ti ayu ai kita baistirahat ai dahulu pulang, karna waktu sudah parkabis jua pun kita sambung ai bahasa kaina pulang.